lese uri kudriver uri kufamba muroad and then unobva wana road block chii chinoitika mupfungwa mako chii chinoitika kuhana yako hana yako kazhinji inotanga kurova kuti vedu wee ko ndikamiswa ko ndikavhunzwa chakati ko ndikasungwa ko ndikabhadhariswa fine and most of these things happen because tine zvimwe zvinhu zvatinee tisingazive and tine zvimwe zvinhu zvatinee tisina zvatinofanira kunge tiinazvo pamota dzedu and nhasi ndakupai 10 things that you need to make sure kuti are in order so that you don't get in trouble with mapurisa so that paunomboonawo road block unombomira kurasika rasika uchida kunzvenga kana unombomirawo kubvunda naye i saw another man ari papolice station airatidza kuti ari worried murume uyo anga asungwa three times in a row and he was now asking mapurisa kuti weduwee chindiudzai zvese zvinofanira kunge zviri mumota mangu so that hamuzi handizenge ndichiramba ndichibhadhariswa fine each and every time ndakangoti murume uyu dai aiziva aingoenda pashelf zim obva alike osheya nekusubscribe nekuti matips aya tinouya nawo panapa so that you become the best driver possible you become the best uh, you know, person on the road so usina hana inorova usina uno kugweda gweda kwemeno kunenge kuchiitika kwauri

Ndara izvezvi vane product nyowani iri kupisa they have high quality shine towels mamicrofiber uh, cloth avainawo ekuti ukapukuta mota yako mota yako haizenge ichisangana nematambudziko ekuti pendi yamarika haina kuoma yasara nemamhororodzi these microfiber towels are, uh, towels are the best uh, possible solution yekucleana mota yako ichisara ichipenya There's a reason why they called it a shine towel rinoshanda kunze nemukati memota let's get straight into our video for today now point number one you need to always carry your driver's license now tinoitika kuna vanhu vakawanda ndechekuti vanoita maone vongosiya driver's license kumba wasvika pamapurisa paipe you know it will waste your time ungori pamapurisa papa unokwana usabhadhaswa fine because license unenge uinaro asi unomiswa pamapurisa ugomira ugomira ukanzi no tuma munhu anotora license kana kuti wosiya mota apa ukwire kombi unotora license kumba udzoke naro because it is you know, part of the law kuti mupurisa akakumisa apa road block anokwanisa kuvhunza kuti ko drivers license yenyu iri kupi

you're not really mandatory because munhu aigona kungoita uh, find their ways around not paying that uh, radio license but recently it has been made mandatory hauchakwanisi kutotenga mutero kana usina kutenga radio license zvaakutengwa pamwe chete zvichireva kuti each and every car that is moving on zimbabwean roads should have a valid zbc license so make sure that une mutero weredhiyo i remember i have a, a colleague of mine aisada kubhadhira mutero weredhiyo aiti akaona mapurisa eredhiyo aitenderera ndakazomuti mwe zuva but unoziva here iwewo kuti fyo yauri kushandisa mwedzi wega wega uchitiza mapurisa eredhiyo aya inozongofanana nekuti dai wakangobhadhara hako chi mutero wako weredhiyo izvotozvita nani nekuti fiwa unoshandisa pamwedzi uchibhadha uchitiza mapurisa eredhiyo inozongonofanana nekubhadhara redhiyo license yacho

ichizivikanwa kuti mota iyi kana yakanyorwa pabhuku kuti ndeye white inofanira kuramba iri white you need to make sure that um, you, compl you, you, you are compliant with zimbabwean laws with whatever upgrade that you put on your car and then point number four make sure that your lights and indicators are working right vazhinji uh, vanogona vasati vambosangana nazvo but ukamiswa paroad block mapurisa anokwanisa kuti tsika mabreak batidza maindicator batidza mahigh beam batidza wakamadhima ukaonekwa malights ako asingashande ese there are some fines that you are going to pay so make sure kuti mota yako has all the lights dziripo dzinofanira kunge dzichishanda dzichitoshanda and then point number five make sure that you have matriangle you have mareflectors and you have fire extinguisher those three things zvamanje manje zviri kutopisa matriangle fire extinguisher nemareflector so kumberi kwemota kune mareflector anoiswa kumashure kwemota kune mareflector anoiswa kumberi you put mawhite reflectors kumashure you put mared reflectors make sure kuti you have those reflectors paanofanira kunge ari pamota and make sure that you always carry matriangle ako ne uh, fire extinguisher mota mako so that hauzenge uchisangana nematambudziko and then number six kana wamiswa nemapurisa never argue and it always ensure that you do not argue with the police officers usadi kunzi une hasha stereki usatungamidze hasha hazvidi hasha zvinoda kutaura neunyoro just make sure that you are firm and you know uh, the laws make sure that you know malaws ane chekuita nemota so that you, you know ukazenge wakutaurirwa zvausingafanira kuchitaurirwa you know how to address those um, issues dzinenge dziripo but make sure that you don't argue nemapurisa nekuti ukada kunzi iwewe unopisa stereki munowanika muchisangana nematambudziko nemapurisa ukada kunzi iwewe unogona ku kulouder stereki haunogona kusangana nezvinosanganirwa nevano louder sterek so make sure that you are firm but stay polite and respectful after all tiri vanhu hunhu pavanhu make sure that you maintain that and then number seven always make sure uh, that mota yako haisi kulika maoils pasi because that pollution ine a fine yainobhadhara kana mota yako ichilika maoils or ichilika mafluids so make sure that your car does not have any fluids that are leaking pasi apapa because zvinhu zvinoita kuti uwanikwe uchipiwa mafines anoenderana nekupara mhosva idzodzo because youare polluting maroads edu uri kufamba uchidonhedzera oil muroad which is illegal in zimbabwe and then moving on to point uh, ino tichiri papo Eh, panhau dzekulika kwemota aino vanhu vakana noti handiti ah, mota yangu here inenge ichingolika zvine basa rechii but you know mitemo mitemo they know why theyare doing it because we don't want pollution so make sure that uh, mota yako haisi kulika and then number eight avoid drinking and driving avoid drinking and driving drinking and driving inosungisa usawanikwe uchinwa bhiya iwe uchidriver make sure that when you drive you stay safe and you do not drink and drive because besides it being an offense unokuwadzisa vanhu it causes it, you know, it, it, it, zvinokonzeresa you know mamiscalculations kana uchinge uchidriver wakadhakwa zvinogona kukonzeresa uh, kuti urasikirwa neupenyu hwako kana kuti uite kuti vamwe vanhu varasikirwa neupenyu hwavo so let us be responsible drivers and not drink and drive and then moving on avo make sure that you watch out for unmarked road blocks handiti kune maroad blocks mamwe anenge ari specially in rural in no closer to rural communities anogona kunge asina kunyatsomakwa zvakanaka so make sure that you observe those road blocks and make sure that kana uchinge wamiswa unomira just because road block haina madhiramu hazvireve kuti haisi road block make sure kuti unomira handautizi mapurisa make sure that you comply with whatever um, mainstructions aunenge wapiwa ipapo as long as they are lawful that's why you need to know the law and then number 10 know your rights and hotline numbers ndona machizidzokorozai because most people vanogona kuto infringwa marights avo vasingazive kuti no apa ndatokanganisirwa eh, zviri kuitika pana pasisi pamutema i remember one time i had an issue nemapurisa and it resulted in us taking the police